Maame na Mɔnsi na mema makɔ abɔ bio sɛ moagye ɛberɛ ɛbɛtie kaseɛbɔ no nkyerɛmu. Kaseɛbɔ no nkyerɛmu, aboamaa a wanya mfirinhyia no aduonu mmienu ɛyɛ Okada Rider, wɔfrɛ no Eric Nyarko. Dodoɔ no ara nim no Genia. nipabɔnfoɔ bi agye ne nkwa afiri ne nsa wɔ kuro a wɔfrɛ no Nyamebɛkyere a ɛwɔ Akoase, Birim North District wɔ Bor Eastern Region. Abarimaa yi firi efie wɔ aberɛ a na ɔrekɔ adwuma. Ɛhɔ na abarimaa no amma efie bio. Abarimaa a wɔto anananom wɔ Nsiadui, ne sista a wɔfrɛ no Daako Grace ahyia mu sɛ Eric afi fie a na ɔrekɔ adwuma, na wamba fie ntsɛm ntsi wɔfrɛfrɛɛ no phone number. Hɔn mu hɔn a na kɔ ma obi faae. Later on na wɔsan frɛɛ no na phone no edum. Hɔ na abusuafoɔ no ne Okada Riders a ɛwɔ kurom hɔ no ti sii mmɔnten so a na wɔrehwehwɛ aberanteɛ a yɛfrɛ no Junior. Ɛhɔ na wɔnyaa ne nteɛ sɛ abarimaa bi awu da kwan hɔ baabi. Ɛhɔ na abusuafoɔ no kɔhwɛe. Wɔkɔeɛ a na ɛyɛ wɔn dehyeɛ a ɛyɛ Eric Nyarko na nnipa bɔnfoɔ di saa nyamena sɛm no. Ne sista kyerɛ mu sɛ Ɛyɛ asɛm a asi wɔ kurom hɔ no, ɛnyɛ ɛno nko ara ne adeɛ a ɛdi kan. Ɛtae kɔ so wɔ kurom hɔ pa ara, nanso apolisifoɔ nyɛ ho hwee. Na asɛm wei deɛ, ɛsɛ sɛ apolisifoɔ de wɔn nan si fam na wɔyɛ biribi fa ho cos nipabɔnfoɔ no ayɛ adeɛ a ɛnyɛ koraa ama ɛde ohu ne suro abrɛ kurom hɔfoɔ no. Ɛyɛ saa a, motor riders no repue akɔyɛ adwuma koraa no a, Wɔsuro ɛfiri sɛ wɔnnim deɛ ɛbɛto wɔn wɔ ɛkwan so. Enti, seesei a me ne wo rekasa yi, abusuafoɔ no kyerɛ sɛ wɔde amu no akɔpiem wɔ Holy Family Hospital a ɛwɔ Nkɔkɔɔ, na apolisifoɔ nso gu so reyɛ nsɛm no mu nhwehwɛmu. Nea ɛbɛfiri mu aba biara no, yɛbɛma mo aso ate. Yɛmfiri abarimaa yi asɛm yi so na yɛnkɔ nsɛm foforɔ mu. Wɔ nsɛm foforɔ mu, Ghana manpanin Excellency John Dramani Mahama de asu gua sɛ ɛyɛ Ɔsanaa bosome da a ɛreba yi, ɛyɛ Accra Kotoka International Airport sɛ woduru hɔ a, deɛ ɛbɛma wo aworɔworɔ wo mpaboa ne wayiyi wo bɛs na yɛahwehwɛ mu no ɛfiri ɔsane abosome no ɛkɔ no deɛ ɛnyɛ adwuma bi wayi afiri hɔ na yɛwura ɔmampanyini ɛkasae ɛwɔ aberɛ a na ɔrepa yi visa ho agua ɛwɔ Kempinski Hotel Gold Coast City. Ɔsan nso ka toaa so bio sɛ, Ɛbɛma akwantufoɔ no ho ahenhan wɔn, ɛbɛma abammɔfoɔ nso adwuma no aba fam, ɛbɛsan nso aboa ama wimhyɛn dwumadie no atu mpɔn yie paa, ɛbɛsan nso ama West Africa ha akwantuo ho ayɛ mmerɛ. paa. Ɔsan toaa so sɛ, Ɛbɛma yɛn tourism no atu mpɔn ne yɛn business travel nso atu mpɔn. Wei ne nsɛm a Ɔmampanyin John Dramani Mahama de too dwa. Ma yɛmfiri asɛm wei mu na yɛnkɔ nsɛm foforo. Sɛ meretoa so a, na meretoa so wɔ anigyesɛm mu. Ɛyɛ Ghana nnwomtoni Sister Afia se Ghana mmeranteɛ no bebree pɛ sɛ wɔbɛhwɛ ɔbaa a wɔbɛtumi ahyɛ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi ahyɛ no so. Na Sista Afia kaa sɛ ɔno deɛ sɛbisɛbi wɔn adwene wɔ fam. Ɔse nka barima deɛ nka wobɛnya ɔbaa a ɔbɔ ne ho mmɔden na ɔyɛ adwuma nya ne sika de hwɛ ne ho na ɔsan bu wo, ɛdɔ wo. Nanso mmarima no bi mpɛ saa. Adwene bɛn na ɛbɛba wo tirim sɛ wo ne saa ɔbaa no resi asikan? Yɛnkɔ na yɛnkɔtie nsɛm a Sista Afia kaeɛ.

do you understand mm. ɛno kora po mpo bɛrima no ɛwɔ sɛ wɔ respect no but ghana for mmarima no they feel like sɛ ɔbaa mbisa wɔ biribi a they feel like you can't control the woman what am i saying especially ghanaian men mm -hmm. most ghanaian men let me say most ghanaian men mm -hmm. they like to take care of a woman they can control wodwen sɛ ghanafoɔ mmarima suro ɔbaa ɔno ankasa pɛ ne sika no because mentality no sa Adwene wɔ fam. Ɛwɔ ɛwɔ ɔkwan bɛɛ so. Because look, of onya ɔbaa a ɔbɔ ne ho mmɔden a ɔno nso hwɛ ɔtumi de sika no bi bɛ fie a a ɔno ara ɔbu wo, ɔrespect wo, ɔdɔ wo a, why would you have that mentality sɛ ɔbaa no bɛyɛ ne bɛkɔ competition? Wei ne nsɛm a Sister Afia de too dwa. Ma yɛnnyina Sister Afia asɛm yi so na yɛmfa The Weekend Rundown dwumadie no nyinaa mmerɛ na ɛwieɛ. Na mekae wo sɛ, me a medii dwumadie no ho kyia me. Me din de Alhassan Sekina. Nkyea kɛseɛ nkɔma obi biara. Saa ara nso na nkyea kɛseɛ nkɔma me production team members no nyinaa.